Helo, Fred. Smae.
Da iawn, diolch. Diolch yn fawr am uh, efo fi hedwi. Croeso i'n sianel YouTube. Helo. Am iaith mm. Gymraeg.
yeah. Da iawn. Dwi'n hapus iawn hedwi siarad efo ti am uh, iaith uh, Gymraeg. achos fel ti, dwi'n aelod o Gymdeithas yr Iaith, Aelod Senedd hefyd. Fred, wyt ti'n gwybod pam Dwi'n gwisgo mewn coch heddiw.
Dwi ddim yn hollol siŵr. Dweud ti pam wyt ti'n gwisgo mewn coch. Uh, ni dim ond uh, achos uh, siw uh, coch uh, ydy um, lliw yr gymdeithas yr iaith. Uh, ond hefyd lliw coch yn uh, cynrychioli ymdrechu bwydro Fel, fel ti. Sydd, sydd uh, wedi uh, bwydro dros uh, Gymraeg uh, i, i Gymdeithas yr Iaith uh, es uh, 1965. Ni wnes ti gael di gacharu di. am wyth gwaith. Gan dreulio pedwar blynedd yn y carchar. Ie, ie. Mi ges ti hyd yn oed straig y newyn. Swynedd yn oed 53 gaint. Felly dwi'n Migi, bydd y falwch du yn fal. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Mae, mae coch yn, um, uh, yn lliw brwydro yn sicr, mae'n lliw Cymru hefyd. Um, lliw Cymdeithas yr Iaith, lliw Tafod y Ddraig, lliw y Ddraig Goch,

Uh, mi wnes ti uh, dyfu i ffynnu uh, yn siarad uh, Saesneg efforth uh, drieni di. Mm. Felly, beth uh, wnaeth uh, i ti uh, ddysgu Cymraeg uh, yn yr ysgol? ac wedyn dod yn ymgeisydd Cymraeg. Mae pawb yn, um, yn dysgu Cymraeg fel pwnc mm. yn yr ysgol, ond yn enwedig yr amser hynny, oedd Cymraeg yn cael ei dysgu fel iaith estron, fel Ffrangeg neu mm. Almaeneg, mm. ddim fel dy iaith dy hunain felly. Ac um, oedd, um, oedd mam wedi colli'r Gymraeg oherwydd bod i, i, um, i, i thad hi wedi marw mm. pan oedd hi'n fach iawn, oedd i thad hi'n ah, siarad Cymraeg, yeah. a wedi priodi Saesnes, a priodi rhywun o Llundain, uh, dod i fyw, uh, uh, dod nôl i fyw yng Nghymru. Mm. Ond mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru. Mm. Pawb sydd wedi geni yng Nghymru, pawb sy'n gwneud uh, Cymru fel i cartre nhw. Mm. Ac yn ôl yn 1965, mm. dwi'n cofio yn y newyddion, oedd na digwyddiad pwysig yn Blaenau Ffestiniog. A, ie. Roedd perchennog ffatri o Loegr wedi dweud wrth y gweithwyr yn y ffatri mm. nad oes nhw ddim yn cael siarad Cymraeg yn y gwaith. O! Bod nhw'n gorfod siarad Saesneg yn y gwaith. A. Ac um, uh, oherwydd hynny, oedd na protest ac o'n i eisiau mynd at y protest na. Um, ac o'n i'n dechrau gweld y frwydr dros y Gymraeg mm. fel, um, fel rhan o frwydr dros Gymru. O'n i'n poeni'n fawr bod Cymru ddim yn cael ei heiddiant bod ni mm. ddim yn cael penderfynu pa fath o wlad oedd ni eisiau Cymru fod, Na, yeah, yeah. bod yn adnoddau naturiol, yn glo, yn dir, yn dŵr, yeah, yeah. i gyd yn cael ei exploitio i tynnu allan o Gymru. Mm. bod Cymru'n llawer dlotach, uh, bod yn cymunedau yn dirywio, ac mae oedd dirywiad y Gymraeg yn rhan o dirywiad. Beth oedd ei angen mm. oedd hmm. rhyddid, rhyddid ar Gymru. Rhyddid i ni ymuno gyda cenedloedd y byd. Mm. Ni cymryd yn lle rhyddid ni rhoi trefn ar y math o wlad oedd ni eisiau i Gymru fod, mm. a rhyddid i ni ddefnyddio'r Gymraeg yn sail i hyn. Na, nid jyst credu yn hynny, mm. a mynd ar fy meic at pentrefi o gwmpas y rhyl a clywed y Gymraeg yn cael ei siarad yn naturiol, mae cymunedau Cymraeg yn, mm. yn bwysig iawn i bobl sy'n dysgu yeah, Cymraeg. Yeah, yeah. Yym, nid hynny'n unig, nid cytuno â hynny, ond eisiau bod yn rhan o hynny. Felly oedd mm. rhaid i fi yn hmm. hunain dysgu Cymraeg. Oedd dim modd dysgu ond chydig brawddegau sydd wedi sgrifennu a darllen yn yr hmm, ysgol. Mm, yeah, yeah. Felly, mynd yn rhan o'r mudiad dros ryddid, danfon i ffwrdd i ymuno â Chymdeithas yr Iaith, mm. mynd at Coleg Brifysgol yn Aberystwyth, mm. a wythnos gyntaf uh, mynd i ganol protest. Aelod y Gymdeithas yr Iaith yn y carchar. um, wrthod dangos ddisg tres ar ei gar oherwydd mm. bod yn Saesneg. Mm. Ac um, felly y wythnos gyntaf greiddes i y coleg o'n i yng nghanol protest, ond os ni ddim yn ddigon, oedd ni eisiau bod yn rhan o'r ymgyrch. Felly, mm. prynus i hen hen car am 5 pint, oedd ddim yn gweithio yn cael hyd yn oed, a prynu yswiriant a rhoi nodyn ar y ffenest y car bod dim disc tres achos mm. bod yn hmm. Saesneg, bod eisiau rhyddid i wneud popeth yn Gymraeg yng Nghymru. Ac oedd yn blwyddyn cyn bod achos llys yn, uh, uh, yn dod. Um, yeah, yeah. ond eisiau yn rhan mm. o'r um, o'r ymffrwydr dros y Gymraeg, mm. yn aelod o Gymdeithas yr Iaith, mm. ac yn dechrau uh, byw fy mywyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mm. Fred, es uh, sefylu uh, gymde, uh, Gymdeithas uh, yr Iaith y Gymraeg uh, yn 1962, uh, canran y uh, siaradwr Gymraeg uh, yn gostwng yn anffodus, o chwe a hugain y cant ym 1961 i dau a bymtheg pwynt wyth y cant yn 2001. Wyt ti'n siomedig gan y Canlyniad a pham? Um, na, nid, um, nid siom yw'r um, yw ymateb. Mae rhaid i'n gobaith ni bob amser bod wedi seilio ar ffeithiau. Yn ôl yn uh, 1961, 62, roedd y Gymraeg ar ei ffordd lawr yn 26 y cant o boblogaeth Roedd llawer y rhain yn bobl eitha hen, mm. um, ac oedd y ffigurau yn sicr y fynd lawr. Fwy na hynny, oedd y Gymraeg yn cael ei gysylltu gyda popeth oedd yn hen ac yn marw, a, a pobl yn meddwl bod yr iaith Gymraeg yn mynd i farw. Mm. Um, felly, yr hyn sydd wedi digwydd yw bod gobaith newydd i'r Gymraeg. Dros y blynyddoedd, mae'r Gymraeg yn dod yn gysylltiedig gyda phobl sy'n newydd ac yn ifanc ac yn fyw. Yym, mwy o blant yn siarad Cymraeg na mwy o hen, na hen bobl erbyn hyn, lle fel arall oedd hi, mwy o hen bobl yy nag nag o blant. Bod y Gymraeg yn gysylltiedig gyda byd uh, gyda byd roc a mm. gyda diwylliant uh, ieuenctid, mm. bod y Gymraeg yn dod yn rhan o fywyd bob dydd. Ac, ac mae'n bwysig bod yn bywydau ni yn, i gyd yn brotest dros y Gymraeg. Er enghraifft, yn y gwaith yma yn Cadwyn, mm. mae'n holl waith ni yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyna ni'n cymryd y crefftau traddodiadol fel Llwyau Caru Ie. ac yn gwerthu nhw ar-lein ac yn llosgi enwau arnyn nhw a mae gwaith yn digwydd trwy yn gyfrwng y Gymraeg. Mae'n holl um, llenyddiaeth ni uh, trwy gyfrwng y uh, Gymraeg mm. uh, ar bapur ac hefyd uh, ar-lein ac yn rhan o'r frwydr. Mae crefftau traddodiadol erbyn hyn yn cael eu defnyddio i hyrwyddo brwydr dros Gymru rhydd, dyma frwydr Yes Cymru dros Cymru uh, annibynnol. Mm. Ac felly mae'r Gymraeg yn rhan o sylfaenol o'r Gymru fyw erbyn hyn ac yn berthyn i bawb yng Nghymru. Yym, ffigurau yw 26 cant, 17.8 y, y cant. Um, rhan o batrwm oedd yn sicr o barhau mm, pryd hynny. Mm. Erbyn hyn, y gobaith yw bod uh, mae yna gobaith newydd bod pethau ar ei fyny. Ond mae problemau dal yn enfawr. Mm. Ni, os yw pobl yn cael eu gorfodi i symud allan o gymunedau Cymraeg achos bod nhw'n methu fforddio tai, mm. a bod pobl sydd ar arian mwyaf yn cael gafel ar y tai i gyd, wel wrth gwrs bod canran yn mynd i fynd lawr. Yeah, yeah, yeah. Felly mae angen prwydr o'r newydd. Ond yr hyn sy'n wahanol nawr mm. yw bod yna gobaith. Dwedyn ni, ar adeg cyhoeddi manifesto uh, ar ôl 50 blwyddyn o Gymdeithas yr Iaith mm. yn 2012, dwedyn ni rhywbeth mawr. Dwedyn ni, oherwydd gwaith nid yn unig Cymdeithas yr Iaith, mm. ond pobl eraill yng Nghymru dros 50 o flynyddoedd, erbyn hyn, dyw pobl ddim yn meddwl bod y Gymraeg yn mynd i mm. farw. Mm. Mae Gymraeg yn mynd i fyw. Y cwestiwn, ac dyma cwestiwn o'i hyd heddiw, yw pa fath o fywyd fydd i'r Gymraeg, pa fath o dyfodol, a'i dyfodol fel um, iaith i cymdeithasau Cymraeg yn unig, i bobl y diwyddoldeb mewn diwylliant, tra mae prif bywyd yn mynd ymlaen yn Saesneg, yeah. neu ydy'r Gymraeg yn mynd i ddod eto yn brif iaith Cymru yn cael ei defnyddio, nid unig yn yr ysgolion, yn yn diwylliant, yn gyddoriaeth, mm. yn gwaith bob dydd, yn yn cymunedau yn naturiol, yn swyddogol mewn llywodraeth, pa fath o dyfodol i'r Gymraeg? Cwestiwn hanner canrif yn ôl mm, oedd, yeah, yeah. a fydd dyfodol i'r Gymraeg? Nawr y cwestiwn yw, pa fath o ddyfodol fydd i'r Gymraeg? Mm. Fred, ar ôl dros uh, hanner canrif o brofiadau o fwyd o um, drosau Gymraeg. Fedri di uh, grynhoi um, rwystrau mwyaf uh, wyth uh, ymgechu drosau Gymraeg.
Fi'n credu y rhwystrau mwyaf bydd, um, bydd pobl yn dweud mae ffaith bod y, y drefn dyn ni'n byw yn ddyn seiliedig ar uh, adriaeth Saesneg, bod uh, y Gymraeg yn cael ei trin fel bod yn ddibwys, mm. um, a ffaith bod um, na dysgyd ni ddim y rhyddid mm. i hmm. penderfynu ar yn dyfodol yn hunain. Bydd pobl yn dweud mae dyna'r rhwystrau, ond mm. mae'r rhwystrau mwy na yna.

Yeah. Uh, dyn ni'n israddol fel Cymru, mae'n rhaid ni ddysgu uh, Saesneg byw yn bywydau trwy gyfrwng Saesneg. Ni'n rhy fach, ni'n rhy dlawd fel gwlad i fod yn, yn annibynnol uh, mm. fel gwledydd eraill y byd. Yeah. Oedd pobl wedi credu'r propaganda colonial fel yna. erbyn hyn, mae... Propaganda. Mae ma, ma pobl yn gyffredinol er, erbyn hyn yn meddwl bod yn beth da bod y Gymraeg yn byw. Mm. Yn hoffi clywed y Gymraeg yn byw. Ni fydd yn dysgu Cymraeg i hunain. Ond dio ddim o reidrwydd un o'r pethau pwysica yn ei bywydau nhw. Pryd bynnag mae pobl yn dod allan mm. um, ac yn rhoi blaenoriaeth mm. i ymgyrchu dros y Gymraeg, dyn ni'n ennill pethau mawr. Mm. Uh, yn ôl hanner can rhydd a mwy yn ôl, pan oedd uh, miloedd o bobl yn dod i gefnogi pobl oedd yn mynd i garchar dros y Gymraeg ac yn dweud bod byw'n bywyd yn, uh, trwy Gymraeg a cael rhyddid i Gymru yn bwysicach na ydyn ni'n dod ymlaen yn y byd yn hunain a bod pobl yn gefnogi hynny ni miloedd o datblygiadau mawr ymlaen. Mm, yeah, yeah, yeah. Oedd arwyddion Saesneg trwy Gymru yn, yn cael eu troi'n arwyddion dwyieithog Wnaethon ni sianel dyledu Gymraeg. Oedd pob math o datblygiadau mewn addysg Gymraeg. Mm. Enillon ni, oherwydd bod pobl yn dod allan, yn gweithredu ac ar y strydoedd. Nid yn y gorffennol pell hyd yn oed, ond dwy dair blynedd nôl, ar ôl y pandemig, wrth bod miloedd o bobl yn dod i ralïau Nid yw Cymru ar Werth, mm. ar, um, yn Tryweryn, y pont uh, Trefechan ac yn y blaen. Um, fe nillyn ni pethau mawr. Erbyn hyn, mae gan cynghorau lleol dulliau o reoli gormod o ailgartrefu, mm. gormod o llety gwyliau, mwy o cyfleon bod rhain yn dod yn gartrefi i bobl leol cael byw yn eu cymunedau mm. a bod cymunedau Cymraeg yn parhau. Ond mae, mae dal angen deddfeiddor arnyn ni i reoli'r farchnad uh, preifat mewn tai. Mm. Fel bod tai yn cael ei rhannu yn ôl angen. Angen pobl i gael cartre yn eu cymuned, i brynu neu rhentu ti. Mm. Nid yn ôl faint o arian sydd gyda chi bod chi'n gallu Ia, yn union. Uh, cynnig yn union, ia. Ia. Dim yn ôl hynny. Nawr, y wers, mae'r wers yn glir. Mae popeth yn bosib i ni fel Cymru. Mm. Ond mae'n rhaid i ni, nid jyst dweud, yn bod ni o blaid hyn a hyn, mm. mae rhaid ni gweithredu a dod all ni weithio a gweithredu dros hyn. A mae'r grym gyda ni. Yn ôl y dysgu drais o weithredu, os dyn ni'n gweithredu, mm. does dim byd yn gallu yn stopio ni. Felly, ni yn hunain yw'r yw rhwystr uh, mwyaf. Yn ôl yn y 1960au, oedd na athronydd mawr, J.R. Jones, yng hmm. Nghymru. Mm. Athronydd ac awdur o Gymro oedd John Robert Jones, sy'n fwy adnabyddus fel J.R. Jones. Ganed J.R. Jones ym Mhwllheli, Gwynedd yn 1911. Bu'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, gan raddio gyda dosbarth cyntaf mewn athroniaeth cyn gwneud ema yn Aberystwyth a du Filiengholeg Balliol, Rhydychen. Dychwelodd i Aberystwyth fel darlithydd yn 1939 a bu yno hyd nes cael ei benodi'n Athro Athroniaeth ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe yn 1952, lle bu hyd ei farwolaeth yn 1970. Roedd yn un o gefnogwyr cynharaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac ysgrifennodd nifer o lyfrau ar yr iaith gan gynnwys Helyfu'r Prydeindod a oedd yn rhannol yn ymateb i syniadau newydd Owain Owain ar bwysigrwydd y fro Gymraeg. A hyn nes o'r pwysleisio oes term technegol ewyllys y rheidiol. Yn syml iawn, rhaid i'r iaith fyw. Nid byddai'n neis bydd yn braf, bydd e'n dda, bydau'r y Gymraeg yn fyw, mm. ond rhaid i'r Gymraeg fyw. Rhaid i ni gael rhyddid fel cenedl. Pam? Fel bod ni'n gallu gwneud cyfraniad i'r byd. Fel bod ni'n gallu gwarchod yr hyn sydd wedi cael ei trosglwyddo i ni trwy'r cenedlaethau. A mae hwn yn, yn hawl ac yn galwad ar bawb sy'n neud y dyfodol yma yng Nghymru mm. ac sy'n gweld ei hunain felly fel Cymru. Dyma'n cyfraniad ni at gwreiddiad y byd. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah.
Fred, uh, beth oedd di uh, disgwyliad di pan uh, ymgyrches ti uh, dros y Cymraeg yn uh, cynta yn 1965. Uh, beth mae di uh, disgwyliad uh, di uh, ran, Fred?
Wel, mae bosib bod yr ateb mewn ffordd yn y, yn y Beibl yn llythyr Paul um, Brydydd Paul, pan o'n i'n blentyn, o'n i'n meddwl fel plentyn, mm. ond ar ôl tefu i fyny, uh, bod rhywun yn gweld pethau nid o ran yn unig, ond yn fwy felly. Mm. A mae'n rhaid i, i bawb cychwyn gyda'r pethau syml. Yn ôl y 1965, falle o ran disgwyliadau, oedd y sefyllfa'n hollol syml. Mm. Roedden ni eisiau defnyddio'r Gymraeg, ac oedd y gyfundrefn Brydeinig oedd ni'n rhan ohoni yn dweud bod yn iaith ni yn ddiwerth, mm. ac ymhlyg gen hynny bod ni'n ddiwerth fel pobl hefyd. Mm. Ac oedd ni'n mynnu bod ni'n defnyddio'r Gymraeg. Felly statws swyddogol i'r Gymraeg dyna oedd y frwydr, ac oedd yn frwydr fawr. Mm. Yn diwedd, penderfynodd y sefydliad oedd yn haws jyst rhoi statws swyddogol ei Gymraeg oedd ddim yn gwneud llawer o wahaniaeth iddyn nhw. Yeah. A wnaeth ni ddod i ddeall, wrth gwrs, doedd ddim jyst yn fater o gael arwyddion a ffurflenni Cymraeg, mae symbolau oedd rhain yeah. yn unig. Ac oeddwn ni'n dod i ddeall fwy bod yn bod yn rhaid cael addysg Gymraeg hefyd. Mm. Ond dod yn ddeall yn fwy to, doedd dim angen, dim pwynt mewn cyfieithu addysg Brydeinig i'r Gymraeg, mm. oedd angen ni edrych ar y byd trwy lygad y Cymru, oedd angen ni gael addysg Gymraeg hefyd. Yr un fath gyda cyfryngau torfol, y sianel dyledu Gymraeg, ond mae angen sianel dyledu yeah. sydd yn edrych ar y byd trwy lygad Cymraeg hefyd. Mm. Wedyn ni'n sylweddoli, Oedd ddim yn llawer o bwynt bod arwyddion yn Gymraeg a bod uh, yr addysg yn Gymraeg os oedd rhaid i bawb fynd o Gymru o'i cymunedau Cymraeg yeah. achos bod yn methu fforddio cael cartrefi ac yn methu cael gwaith. A felly ni'n sylweddoli bod rhaid i ni ymyrryd a datblygu'r hyn wnaeth ni galw'n cymdeithasiaeth, mm. sef bod Cynnal cymunedau yn un o'r ffactorau wrth llunio polisïau tai, cynllunio ac economaidd, ac yn olaf wnaethon ni sylweddoli, oedd ddim llawer o bwynt wneud yr holl bethau hyn oni bai bod ni'n gallu cynnig nhw i'r byd hefyd, nid rhywbeth mewnol i ni ein hunain. A dyna pam bod angen annibyniaeth, Nid bod yn dibynnol ar bobl eraill pwy sydd eisiau gwneud hynny mewn bywyd, ond annibynu at rhyddid i fod yn rhan o teulu cenhedloedd y byd. A felly ni wedi sylweddoli yn disgwyliad ni nawr yeah. yw nid am mater syml o gael statws swyddogol i'r Gymraeg, ond chwildroi, y gwir chwildro. Mm. Ni wedi deall mor eang yw'r gair chwildro. A newyddion gwael yw, mae hwn yn rhywbeth anodd iawn i wneud. Mm. Ni wnaeth ni datblygu'r slogan fel Cymdeithas yr Iaith, os yw'r Gymraeg i fyw, rhaid i bopeth newid. Mm. A mae'n ma rhywbeth, um, mae rhywbeth enfawr, mae'n gwaith enfawr, yeah, yeah. newyddion drwg. Newyddion da yw gan bod yn, yn golygu newid ym mhopeth, Mae'n berthnasol i bawb. Allen ni gael cyfeillion yn y frwydr yma. Pob un sydd eisiau gweld cymdeithas mwy cyfiawn, mm. bod yn economaidd, bod bywyd yn fwy cyfartal, yn gymdeithasol, bod pobl yn byw mewn cymunedau yn gyfalu ar ei mm. gilydd. O ran heddwch, bod gyda ni rhywbeth i gyfrannu at y byd, bod uh, yn cymunedau yn gynaladwy ar agenda gwyrdd hefyd, Felly mae hwn yn galwad trwy'n profiad ni wrth dyfu fyny fel Cymdeithas yr Iaith, mae'n galwad ar bawb mm. i ymuno â ni a mae'r Gymraeg yn rhan o, o frwydr fawr. Felly mae'r stakes wedi mynd yn uwch o lawer. Ie.
Fred. Beth ydy dy gyngor di i ymgyrchwyr Cymraeg y dyfodol? Is nhw i ymgyrchwyr y dyfodol i brwydro yn eu ffordd eu hunain. Mm. Mae hwn mewn ffordd mewn um, debyg i ras gyfnewid. Yn yw, mae'n genedlaeth ni, da ni wedi ac yn parhau i yy rhedeg ras a ma' angen ni roi y ffon y baton i'r cenedlaeth nesaf nid dyn wared yn union beth dyn ni wedi wneud mm. ond i frwydro ni ffordd i hunain. Mae pob cymuned yn, yn newid. Yr hyn sy'n bwysig yw bod ni'n datblygu nid yn marw allan. Er enghraifft, dyma oedd y rheilffordd. Yeah. Fan hyn, hon oedd gorsaf Llanfihangel yr Arth. Mae natur wedi cymryd drosodd. Oedd siop yma oherwydd y rheilffordd. Oedd gwaith yma oherwydd y rheilffordd. Na mae gobaith ar ffordd ffyrdd gwahanol y gellir ailagor y rheilffordd, ond nid yn yr hen ddull, yeah. ond fel rhan o o'r trefn integredig o, o trafnidiaeth. Yeah. Ond mae posibiliadau newydd, mae gwaith wedi mynd o'r pentrefi yma, mm. a felly mae pobl wedi symud uh, o'r pentrefi. Ond gyda, um, gyda gwaith newydd, mm. um, o ran gweithio, uh, trwy cyfryngau digidol, mae modd i bobl gweithio o unrhyw le. Mm. mae modd ni i dyffryn teifi bod fel uh, Silicon Valley mm. uh, Cymru felly. Yeah, yeah, yeah. A, bod, uh, a bod y diwydiant, mm. y diwydiant digidol Gymraeg mm. yma yn y pentrefi yma, bod yr adeiladau, bod yr hen uh, uh, uh, siopau yma, yn, uh, yn cael eu defnyddio fel uh, gweithdai. Er enghraifft, da ni wedi brwydro'n galed i gadw'r uh, ysgol ar agor wedi methu a hynny yn broblem fawr i'r pentre yr bod teuluoedd ifanc yeah, ddim yma. Yeah, yeah. Ond da ni wedi cadw gafel ar yr ysgol a datblygu gorau fedrwn ni fel canolfan gymunedol mm. i bobl ddod i gilydd a bod y gweithgarwch trwy, gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae'n rhaid i'r cenedlaeth nesaf derbyn y ffon, derbyn y baton, mm. edrych am y dyfodol. Yr hyn sy'n bwysig yw nid cynnal union yr hun, yr hen system, a ceisio um, brwydro dros yr hyn sy'n mynd yn groes ei graen ac yn marw allan, ond yn hytrach sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o'r drefn newydd yng Nghymru. Y gwerthoedd sy'n aros, mm. nid y sefydliadau o reidrwydd. Y gwerthoedd fod y Gymraeg yn a'n gallu i um, siarad Cymraeg gyda'n gilydd, dyna'n cyfraniad ni i'r byd, dyna sy'n clymu ni wrth yn gilydd. Mae'n agored i unrhyw un, a ti sy'n ni yn, yn uh, enghraifft da iawn o hynny. Mae unrhyw un yn gallu dod yn rhan o'r, or byd Cymraeg. Dyna ni'n gallu creu cymunedau, cymunedau Cymraeg yeah. uh, newydd. Yr hyn sy'n bwysig yw bod yn datblygu. bod yr ewyllys yna, a felly y cyngor i'r cenedlaeth nesaf yw edrych o'r newydd, derbyn y baton o'r newydd, a brwydro dros y Gymraeg o'r newydd, mm. ond bydd rhaid brwydro gyda'r un penderfyniad os nad yn fwy na wnaethon ni felly. Mm.
Fred, dwi uh, wrth ei modd efo yma o hyd Pe bai ti'n medru byw am byth, pryd fydde ti'n rhoi'r gorau i ymgyrchu dros y Cymraeg? Wel, yr ateb syml yw na fyddai ddim yn byw ar y ddear am beth. Fyddai ddim yma o hyd uh, bob tro, ond bydd Cymru hmm. yma o hyd. Mm. Dyna mae'r gan yn ei ddweud mewn gobaith. A mae'n rhaid i bob cenhedlaeth o'r newydd uh, rhedeg ag ymladd y frwydr yma dros ddyfodol y Gymraeg, mm. dros ryddid i Gymru, i ni, i ni nid yn unig byw yn naturiol fel ac yn rhydd fel Cymru, ond i ni gyfrannu at y byd fel Cymru, a dyma rhan o'n cyfraniad at y byd. Ni'n cael yn galw i, i rhyddid i gyd felly. Mm. Ni yw um, dwedodd Iesu, mae fe yw'r bywyd a'r atgyfodiad ynddo fe, mae bywyd tragwyddol. Mm. Ynddo fe, dyn ni'n cael bywyd tragwyddol yn cychwyn fan hyn ac yn parhau am byth. Um, mae'n cyfrifoldeb ni yn parhau ac mae'n cyfrifoldeb ni pasio i genedlaeth nesaf mm. yn parhau. Yn rhan o'r frwydr fawr am rhyddid a chyfiawnder yn, yn y byd.
Fred, diolch yn fawr o galon uh, am uh, fod efo fi hedwi, am uh, iriau Cymraeg. A diolch yn fawr am ddod ato ni yma. Uh, diolch yn fod yn rhan o'r frwydr dros y Gymraeg.